Okay, haleluya. Puji ke nama Tuhan kita Yesus Kristus. Okay, beri awak ke kita pagi tu endur kita muji ngemasai ke nama Tuhan. Sebelum kita deka belajar ke jaku Tuhan, aram kita bersampi, pengirian kita dalam sampi. Apai di serga naka pengagati kami lebuh maya kami agi ngangau kenuan apai, Laban Nuan meruan enggau kami. Taja pan kami jauh ari Nuan, tang Nuan semampai semak, lalu Nuan semampai ngiga kami. Dini-dini endur kami bejalai, dini-dini endur kami diau, Nuan meruan. Ngiga kami lebuh maya kami tesat jalai Nuan mega mai kami pulai. Ka nyalai kami besampi diatu kami ngucap syukur laban kami ulih datai ngi gerija baka kai pagi tu ketegal pengasih Nuan. Lalu kami mega arap ke pengasih Nuan terus diayan ke ngagai semua bala raban nembiak Nuan dini dini endur sida ia muji serta nyembah Nuan. Ngiga Nuan Tuhan. Laban Taja pen sida di rumah, lebuh ati sida iya ditujuka enggai nuan, sida mega ngasaika berekat pengasih nuan. Sida deka ngasaika jaku nuan dalam ati sida iya. Laban nuan tuan bisi dini-dini endur, bai ka di hospital, bai ka di rumah, dini-dini endur, kami arap bawa Tuhan bisi enggau sida iya. Kami besampi Tuhan nyerahka jaku nuan ti deka didinga kami. Minta kuasa Roh Kudus nuan nyaup set, nulung setiap peribadi kami ti mending ke iya. Awakka kami baka Maria ti duduk semak kaki Jesus ti bela mati ke. Jaku Jesus lebuh maya Jesus ngajar lebuh iya bejaku, Awak kami baka nya mega Tuhan, iya nya pending kami ninga, mata kami meda, ati kami tebuka belajar ke jaku nuan. Roh Kudus nuan Tuhan nyaup setiap peribadi kami. Terima kasih Apai di serega nyerahka semua sampai itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Okay. Selalu ya terubah kita uh, ah, berkelala ngau orang. Okay. Maya kita ke bujang suba, toko kita ke bujang dia tu. Kita ke dara dia tu. Lebuh maya kitai betemu enggau orang ke dikumbai kitai pandangan pertama neh tauka pandangan pertama tauka orang ke terubah dipeda kitai dia kitai meda seluruh uh, ari mua nya, ari buak nya, ari tuchum nya, ari mata nya, ari lubang hidung nya, ari semua gaya iya menarik minat kitai betul. Uh, mungkin kita dia tu bedau lah ya ke agi darahnya agi bedau berat berarti ke dan lebu maya orang ke baka kami ke udah uh, bisi bini bisi anak tu okay. udah ngasai bakni ko uh, feeling nya bakini ko pengasai utai nya nyadi lebuh maya cinta pertama nenek kuning nyalai lebuh maya nya me kita meda mua orang nya baik ke bisi buak baik ke nadai buak semuanya narit ati narit minat kita Nya cinta ke terubah. Lalu dia meh kitai enda berasai malam hari. Enda berasai hari nyu siang. Nyu malam baru. Nyu siang baru. Laban nama kebuah? Laban kitai maya nya rindu deka begulai enggau orang ke udah enggau kitai betemu. Okay, nanti kita ninga lagu dunia. Okay, nak berasai hari siang ko. Jadi nya lagu dunia. Jadi nya meh keadaan bamanya orang ke cinta pertama. Okay, jadi nama utai ke deka dipelajar ke ku ngagai uh, baik ku kita belajar baka ke pagi tu inya uh, pulai ngagai pengerindu ti terubah ti damai kita ba pemandang bagi ti kedua ayat satu nyentuk ayat ti ketujuh. Ah.

Okay, okay, dikena aku tu lah. Okay, ya nya aku ya. Pemandang bagi ti kedua ayat satu nyentuh ayat tiga tujuh. Pesan ke Episus. Ngagai seruan eklesia di Episus, tulis Tu pesan Arya ti megai tujuh itik bintang bak jari kanan ya. Ia ti berjalai dengan tujuh itik penuduk lampu ti digaga ari emas. Aku nemu utai ti udah digaga nuan. Aku nemu pemuas nuan gawa enggau pengeliat ati nuan. Aku nemu nuan enda ulih natka pemedis ati diri ngagai orang ti jai. Lalu nuan udah nguji sida ti ngumbai diri rasul tang Ukai. Lalu udah nemu sida nya bula. Nuan liat ati, nuan udah merinsa ketegal aku lalu nuan nadai mantul, ayat empat. Tang tu utai ti salah pasal nuan. Diatu nuan nyau enda rinduka aku baka ti terubah. Ingatka ni laka nuan udah labuh. Nesal sereta lengkaka dosa nuan, lalu gaga utai ti dikereja nuan terubah. Enti nuan enda nesalka dosa nuan, Aku deka datai ngagai nuan lalu ngambi penuduk lampu nuan ari endur iya. Ayat enam, Tu utai ti badas pasal nuan, Nuan begedika orang Nikolaitin, baka Aku ti begedika iya mega. Ayat tujuh ah. Enti nuan bisi pending, nya alai dingaka jaku Roh Kudus ngagai sida eklesia. Ngagai sida ti bulih pemenang, aku deka ngasuh sida makai buah kayu pengidup ti tumbuh dalam kebun Allah Taala di serega. Haleluya. Nyadi, ari Jaku Tuhan tu kitai ngambi siti rambai jaku ke udah disebut ku tadi iya nya pulai ngagai pengerindu ti terubah kembali kepada kasih yang semula dalam jaku Melayu. Dan sebedau ayat ti ke atau ke sebedau bagi ti kedua tu ditulis ayat satu, okey, ayat dua puluh pasal satu, Tauka enti kita baca ayat 9 sampai 20 nya, iya nya dini Yohanes. Kita dah nemu siapa Yohanes tu? Bisa nyengumbai Yohanes murid Jesus ke-12 nya bisa ngumbai tadi Yohanes bukai. Alapan ah, mayuh Yohanes ni. Tang Sapa pen Yohanes ba ditu? Iya penting kitai ngambi isi ari genera ke dipadah iya, ke ditulis iya ngagai kitai. Nyadi keniku genera nya tau dipeda iya, iya nya iya meda orang ke bejaku enggau iya. Lalu lebuh iya malik orang enggau iya bejaku nya tadi, dia iya tepeda ke mua orang nya Kelalu tampak. Tampak agi ari mua matahari. Pama utai? Pama lebih tampak ari mua mata? Matahari. Mua orang ke ngawi bejaku nya. Nya alai. Lebuh iya ke bejaku ngau orang nya. Dia iya semua tulang iya, semua isi iya nyo lembut. Tang lebuh iya ke nyau lembut bekenyak dia siku orang ngangkat ke baru ngambi ke kering lalu iya orang nya bejaku enggau iya ngasuh nulis pesan ngagai beberapa gerija ba maya nya. Enti kita meda beberapa gerija ba ditu iya nya pesan ba Episus, ba Sirna, ba Semirna, Pergam, Pergamum, Tiatira, okay, bisi tujuh iti enggau uh, nama nya uh, Philadelphia enggau Laodicea. Bisi tujuh bukan siti lagi ianya Sardis. Ianya ari bab dua ngagai bab tiga. Ketiga tu. Nyadi, tujuh pesan nya tadi tauka tujuh gerija nya tadi dipesan bisi pesan ke diri empu. Enti kitai bisi ari, kitai tau belajar ke ba ba uh, nama nya ba ari ke tauka ba uh, gerija ke bukai nya. Nyadi nama utai ke dipelajar ke tadi tu? Dia nya beberapa perkara. Perkara ke Deka dipeda kitai iya nya pasal Jesus nemu pengawa orang di Ephesus. Lagi kita meda pengawa sida ni. Lalu taja pun sida iya pengawa sida nya badas dipuji Tuhan Jesus dan bisi mega pengawa ke nak dipuji Tuhan Jesus, ke dibantah Tuhan Jesus. Lalu peringatan ke diberi Tuhan Jesus ngagai sida iya. Okay. Next. Iya keterubah dekat di peda kita. Ianya Jesus nemu serta berarti ke pengawa sida iya. Okay. Jesus nemu serta berarti ke pengawa orang, pengawa jemaat, pengawa eklesia. Eklesia di padah di toning yang ngena jaku eklisia. Eklisia erti nya orang ti dikangau pansut lalu begempuru. Nya erti eklisia tu ari jaku Yunani. Nya alai orang di Epesus tu udah dikangau ari ari sida sebilik. ari menua sida iya, ari raban sida iya, lalu sida tu tadi digempung nyadi siti di dalam Kristus. Nya arti eklisia ne. Ha? Sida iya begulai berkempung jadi siti gereja. Okay. Jadi nama pengawa ya ke digaga orang di Episus tu? Ianya sida tu bebendar gawa. Wow. Bebendar gawa bisi siku orang ke menafsir tu iya madah, ukai jena dia ke gawa tu. Gawa sampai lelak. Okey. Gawa sampai lelak. Cukup cukup benar orang tu gawa. Okey, kitai Pama kitai gawa, kadang-kadang enda bendar neh gawa kitai enda sampai lelak. Okay, cukup masa, cukup jam kita pulai. Tang orang tu sida gawa ke Tuhan benar gawa sampai sida ya lelak. Ngelelak diri empu, lelak lalu nurun baru kerja. gawa ngereja ke Tuhan. Dengan nemu nama pengawa tang pengawa ke Tuhan mesti reto. Jadi enti kita meda jemaat ke terubah orang di Pisus inya dua ikut orang ke bernama uh, Aquila laki Priscilla. Mayuh orang ambil nama Priscilla. Nanti kita bisi anak elak, anak induk gagak ke nama Priscilla. Manah nama nya neh. Uh, tang ku bedau datai dia uh, nama reti Priscilla atau giga ba kamus nama reti uh, namanya Priscilla nya. Manah reti bisi reti sebenarnya. Aquila nya lelaki. Okay. Tang jarang orang agak nama lelaki Aquila. Okay. Nah apa? Tang nama utai ke ditulis orang ditu atau ke Utai ke dipuji Tuhan Jesus uh, nama nya ngagai raban uh, jemaat Tuhan tauka di episode tu eh nya sila tu benar gawa. Nak salah benar gawa naik ke gereja. Nak nak salah kita melayani Tuhan terus menerus sampai lelak nak nak ngacau nak ngawa tang lagi kita dekat medak nama kebuah kitai perlu ngereja sampai lelak baka nya siti agi perlu di kereja kitai nambah kenya nya baru bisi reti lagi kita dekat benda ni aku harap ni boleh ingat lagi ia nya ukai semina nya aja mega kerja sila sampai lelak okay, sila mega ngembuan ati ti tan ati ti lihat ati ti tan wow lihat ngereja pengawa lihat tan ngereja pengawa ke Tuhan senang ngereja pengawa ke Tuhan. Tahan ati, liat ati ngereja pengawa ke Tuhan. Sida belaban enggau orang ke orang ke kumpulan ke bernama Nikolaitan Nikolaitan tu mega. Iya nya bala nabi. Orang yang tadi ngumbai rimpu nabi. Tang sida iya tadi nemu, bepenemu lalu nguji orang nya. Amat nabi dikah? Lalu sida ngaga siti ujian lalu tang orang nya ukai nabi tang orang nya pengajar bula lalu sida iya ngeluarka nya ari gerija Epesus. Nyadi sebagai gerija segi endang betul kitai perlu ngembuan doktrin kitai perlu ngembuan ajaran kitai perlu ngembuan ngembuan ajar ti betul iya ke perlu dipegai kitai sebagai orang ti arap ke Tuhan. Kitai perlu ngemeran ke ajarnya dalam penghidup kita, dalam gereja. Laban kita dekat ke gereja, kita tegap, teguh, nak berkinsit. Amin. Baka ke tema kita dulu suba, ianya berbuah serta tegap hari ini. Basil. Tan, bebuah maksud ke buah ti tan serta tegap diambai ari uh, John bagi ti ke-15 ni. Okey. Jadi sigi nak salah kita ngembuan ati ti liat serta tan ngereja pengawa. Sigi endang patut. Tang enti kita Pedau datai ba orang Epesus tu perlu kitai angkat ngembuan ati ti liat sereta tan ngereja pengawa. Dalam kitai ngerejaka pengawa ke Tuhan tu di dalam gerija, tentu kitai enda sama penemu. Tang kitai ngempung iya ke enda sama penemu nya nyadi siti jalai dikena kitai ngaga siti pengawa ke ulih dikereja kitai. Amin. Chunto iya, baka tubuh kitai metu kan, jari sepiak, jari kanan enggau jari jari kiba. Kitai bisi mata, kitai bisi buk, semua nya taja pan buk tu enda ulih megai, enda ulih nyingkau tang iya beguna ba tubuh, betul? Pia mega Jari. Enda beguna untuk kaki tang bisi guna iya mega taja enda sama. Betul enda? Kaki nyingkang jari me nyingkau tauka jari me megai. Nya nyadi kitai tu taja pe kitai enda sebaka enda sama guna dalam gereja tang kitai guna enda sebaka nya untuk ngereja pengawa ke Tuhan. Amin. Nyadi, ukai semina ti sida tu liat ati enggau tan sida mega ngai tauka sida tu begede. Next. Agi. Agi. Okey. Ianya sida ukai semina ngai Sida mega be begede. Begede ke orang ke jai baka Nikolaitin tu tadi. Nikolaitan. Sida begede ke orang tu laban nama kebuah sida ngumbai diri empu nabi. Amat mayuh dalam gereja dalam dunya diatu mayuh orang ngumbai diri empu nabi ari Tuhan. Tuhan bejaku enggau aku. Tuhan bejaku enggau aku. Aku meda Tuhan. Nyadi kadang-kadang bahaya kitai nerima orang ke bansa nya. Laban nama kebuah dalam Bup Kudus madah, dalam Bup Kudus madah, Ku Jesus, Jesus empu nyebut. Mayuh madah, ku nuku iya, ditu Kristus. Lalu dalam pemandang tu nanti kita maca lebuh pemandang tu sitan dilak ke Allah Taala meri pengerai ngaga mujizat ngaga pengawa nyelai dalam dunya tu. Ha? Ngaga pengawa nyelai dalam dunya tu. Mayuh pengawa nyelai dalam dunya tu ulih digaga Sitan. Allah Taala ngelakka semua utai nya nyadi ngambika kitai orang ti arapka Tuhan tetap bepegai teguh enda kitai arap seratus peratus ke semua mujizat ke nyadi ba pengidup kitai. Amin. Hello. Dan kitai perlu beterima kasih ngagai Tuhan. Kelebih agi laban mujizat sigi perlu kenu ku Tuhan madah kan. Perlu mujizat. Ngambi kita kering, ngambi kita oh haleluya puji Tuhan amat Tuhan tu ku kita. Okey, manah tang kita enda ulih nganal ke mujizatnya sebagai Tuhan ke patut di sembah kita. Patut sembah me Tuhan. Ia kenang Allah Taala ti ngaga mujizat empu kita. Amin. Laban ulih pengarap, jaku Melayu madah, oleh iman orang dibenarkan. Okay, kita itu dikebenarkan laban ketegal pengarap ke Tuhan Jesus Kristus. Seterusnya, Kitai deka meda pekara ti kedua. Pekara ti kedua iya nya Jesus meri jaku tangkan tauka teguran ngagai sida. Bisi hal ke lain mega ba orang di Epesus. Tadi iya muji orang di Epesus kan? Iya nya sida tu tadi siku orang ke tan ati, liat ati, lalu sida ngereja pengawa tu tadi bebenar, ke nak sampai lelak Ukai enda jena dia, tang sampai lelak sida tu ngerejau pengawa ke Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi jari neh. Ali, nyadi Tuhan Yesus pun senang hati meda orang ke begini. Tang, ko Yesus madah, ingat ke ayat lima, ingat ke ni ayat di ke Empat, tang tu utai ti salah pasal nuan, diatu nuan nyau enda rinduka aku baka ti terubah. Hmm. Terubah tadi ku manah kita kan, mula-mula kita bertemu ngau indu nya, bertemu ngau lelaki ya, sampai kita uh, muji lubang hidung ya, sampai kita muji gigi ya ke burak atau ke rabang sepiak. Nah, sampai kita muji bulu bansu. Bulu bansu. Bulu mata sampai kitai taja pan begeriting, taja pan buak ai gersu mbai nya pun kitai muji iya kan. Nya laban pandangan ke terubai. Endang ngira. Tang udah kitai nyu um, kitai begulai sepanjai kitai ke begulai nya, Nyau dah tuai bisi bekeredut mimit uh, buk nyau teberunsai laban ke ngintu bala anak bala ucok semua nyau layan pengerindu kita ni bisi berubah. Dek nyak meh. Kuna. Ha ni. Nya dia nyau layan dah. Nyau bisi ngenyet-ngenyet utai. Bisi ngeris meh. Nak baka pengerindu ke terubah suba. Nanti suba nyapu mana magigi dia wai. Tajak perabang. Mana amat bulu mata dia wai. Taja pan maya nya enda manah sebenarnya peda. Tang laban ati nya keka amat keran amat maya nya. Enda ngira pengurang maya nya tang lebuh kita nyudah begulai nyu nemu madah ke pengurang pangan kan diatu. Suba nadai neh tang diatu nemu. madahka pengurang pangan diri. Ha. Jadi nya pengerindu kita. Pengerindu kita mensia. Lalu pengerindu kita ke Tuhan kadang-kadang baka, uh, bakanya. Jadi subak kita bebenar gawa ke Tuhan. Okay. Kita bebenar maca buku kudus. Kita bebenar ngau orang bersampi. Kita bebenar datang ke gereja. Tang Endaka Tuhan muji utai nya enggau manah. Okay, mujika Tuhan enggau pengawa nya. Tang siti utai ti kurang dia iya nya pengawa nya enda dikereja enggau penge pengerindu. Nama kebuah iya? Nama kebuah iya enda dikereja tauka enti enda dikereja pengerindu nama reti dia? Enti kita meda dalam

Tu bup Iban ke baru diambi aku tu ditu. Ku iya madah, Enti aku bejaku ngena mayuh macham jaku mensia, enggau ngena jaku melekat, tang nadai pengerindu aku tu guung enti dalam jaku Iban ke lama bacha aku nya. Baka. Ku iya, baka. Aku tu gung tang ditu madah aku tu gung ti ingar di pangkung. Tauka lucing ti sering-sering ke dua lalu enti aku bisi kuasa kena benabi lalu nemu misteri serta nemu semua penemu lalu enti aku bisi enti aku oh, salah. Ada dua baru ni Tang lalu enti aku bisi kuasa kena benabi lalu nemu semua misteri sereta nemu semua penemu lalu enti aku bisi pengarap kena nginsik ke bukit tang nadai pengerindu aku nadai guna. Enti aku meri semua utai Aku ngagai orang, lalu enti aku nyerahka tubuh aku ngambika ditunu, tang nadai pengerindu, nya nadai pulai ke penguntung aku. Bebendar baka ni pen kitai gawa sampai kitai meri tubuh diri empu ditunu ba api. Tang enti kitai ngereja nya nadai pengerindu, nya nadai nadai guna, nadai reti. Laban Allah Taala nya rindu nya kebuah semua pengawa ti dikerejaka nya iya nya perlu diken, perlu dikereja enggau disertakan enggau penge, pengerindu nya perlu dikereja kitai. Allah Taala ngaga semua dalam dunya tu enggau pengerindu. Enggau naka pengerindu. Pengerindu ke ba ditu laban ini mau kala mai cekutuhan pasal reti pengerindu. Okey ingat. Pengerindu tu mayuh. Pengerindu irius, pengerindu uh, filio. Mau pengerindu bukai termasuk a uh, agape. Lebih si nama gereja dia tu gereja agape. Gereja kasih. Gereja pengerindu. Au. Nyadi enti kitai nadai pengerindu, nya nadai reti, ku iya. Nadai nadai makna empu kitai enti kitai ngereja nya enggau nadai pengerindu. Ku ngarapka kitai ke sehari tu ke datai ngagai gerija, kita ke meda live streaming mega. Kita. Deka belajarka Jaku Tuhan laban kitai rinduka Tuhan. Laban kitai rindu deka ninga Jaku Tuhan, mendingka Jaku Tuhan, beratika Jaku Tuhan lalu deka ngasika Jaku Tuhan. Amin. Jadi kitai rindu ngereja pengawa laban ke nama reti pengerindu? Enti pengerindu beritu, pengerindu nya lihat ati termasuk ya ke dipadah ke uh, Tuhan Yesus ngagai sida di Episus tadi ni. Nelap nak ke papas, nak temegah tau ke sumbung, tau ke jai jaku dengan orang, pengerindu nak berunding ke diri empu, nak jampat ringat tau ke berdenam. Pengerindu enda gaga ati ke penyalah tang gaga ati ke utai ti bendar. Pengerindu nat ke semua utai, arap ke semua utai, ngadang semua utai tang tan dalam semua utai. Nya meh reti penge pengerindu. Enti kitai meda dalam ayat bukai mega, nama reti pengerindu? Iya nya enti kitai meda dalam uh, dalam Mark bagi ke 12:30 ia nya rindu ke Tuhan ngau Allah Taala nuan ngau pengabis hati ngau pengabis runding ngau pengabis semangat ngau pengabis pe pengering nuan betul nak Nya utai ke dipadahka Tuhan peda dia. Nyadi kereja nya enggau pengerindu kasih tauka pengerindu agape tanpa bersyarat. Okey, kita beri ngagai gereja dalam masa PKP tu beri ketegal kita rindu ke Tuhan, betul? Ukai rindu ke gereja, rindu ke Tuhan kita beri nya. Kitai mega enggau naka ulih datai ngai gerija ketegal pengerindu kitai ke ke Tuhan, ukai pengerindu ke gerija, pengerindu ke Tuhan laban deka semak enggau Tuhan, begulai enggau raban nembiak Tuhan. Nya meh tujuan kita. Amin. Haleluya. Ku muji nama Tuhan laban sigi endang gereja kita. Tok kita ke meda tu mega sigi endang beramat-amat ngiga Tuhan, penuh enggau pengerindu ke Tuhan. Amin. Lalu Nama peringatan Tuhan Jesus beritu ngagai orang di Ephesus mega ku iya? Kingat ke penyawa nuan udah labuh. Ah, dalam jaku orang putih, ah, siku orang bernama James B. Ramsey, recall the past experience of His grace. Ku iya, bagi pandai jaku orang putih. Ingatlah pengalaman lampau tentang kasih karunia-Nya. siti buku ke ditulis uh, James B. Ramsey itu. Ianya ingatlah pengalaman lampau. Ingat me begini ke pengalaman lebuh kita bertemu dengan Tuhan Jesus. Begini ke pengasai kita ngau Jesus me nya. Nama utai ke perlu dikingat kita ianya mencakup next ah. mencakup atau mengingat saat

Orang ke orang ke udah datai ba pangkat MD kan mu dia tu orang tanya doktor kini ya, atau ke lebih hari nya. Okay. Ya. Jadi ngingat ke kini kita nesal hati hari penjalah kita. Kita berunding ke amat dosanya jahit. Dosanya nak perlu dikerja. Dosanya amat-amat dosa. Ya ke ngasuh Allah Ta'ala bergedik ke kita masanya laban uh, kini kena banyak lebuh maya kita ke merning dosanya cukup cai dia kita berarti ke Tuhan yang kelalu suci bu kita sampai kita layak nyak sampai kita mainnya kan lebuh kita bertobat jadi lebuh kita nyudah dewasa dalam Tuhan maka kita perlu tetap merning dosanya tetap cai tetap nak Anang ngereja nya agi, anang ngulang dosa nya baru. Tu tang kitai perlu terus bejalai nitih ke Tuhan. Amin. Munyi ke jaku Tuhan ke dipadah dalam uh, gempuru muda mu, mu, uh, namanya bujang dara gempuru iban nya. Cukup mana? Beulang-ulang Munyi ke bala budak aku nya it, ituk ga pastor tu neh. Hmm. Tatuk pastor aku ya. Tatuk. Nemu reti tatuk? Nya ame tatuk. Dia ulang yang baru. Ayat sama sedi ulang sampai empat kali, lima kali. Laban nama ke buat muda mudi tu tusah ninga. Mama nak diulang sekali dia berjaku. Bedau saya ninga. Kedua kali masuk mimit, ketiga kali masuk setengah, keempat kali bedau datai, bedau nyentuk, kelima kali nya baru ha neman tadi baru ha kada ke ninga nya alai tatuk bala pastor tu tatuk apai indai nya nyebut kadang-kadang. Enda ulih nda tatuk laban kitai. Enda ninga kadang. Pening amat bisi. Mata amat aman celak tang enda ninga. Baka orang ke buta, baka orang ke bengal nya sida iya. Nya lah aku ngarap ke muda-mudi. Enda lah baka nya ni. Manah bala anak kita. Haleluya. Hmm. Ya kedua, ia nya bisi dua bengkah perkara tidak so Tuhan kerja kena sedaya memulihkan diri sedaya. Kaul sedaya ngau ngau Tuhan. Okey. Next. Iya nya keterubah sida perlu nesal ati kedua kali. Nesal ati tu perlu dikereja kita selalu. Okay, perlu kita nesal selalu nesal ati. Selalu bertobat. Nadai mayuh ke perintah Tuhan. Nak berat utai ke kerja. Asuh Tuhan kerja kita. Masalah ti. Memandang. Melihat. Dosa ke dikerja kita ngelama tu. Bekeniko kita hati kita. Kebebenar sebanyak. Nadai reti. Nama kebuah nadai reti Tuhan. Taja apa aku benar. Benar aku bersampi. Benar aku ngau orang bergempuru. Benar aku ngau orang. Benar aku ngau orang. Ngiring, bendar ku ngorang backup, bendar ku ngorang music. Tang nama kebuah nang maya nari reti. Tuhan ampun kaku. Kitai nesal ba mua Tuhan. Amin. Dalam kita menari ba mua dia. Kita kita nak ngagak nya ngau ngau bebenar. Ngau pengerindu kita. Tang kita semina adat gereja. Anang kita ngagak ba kenya mudah mudi. Tang kitai perlu ngereja nya enggau penuh ati kitai. Lebuh kitai ngiring ritu enggau penuh ati kitai, nya mekumbai orang rindu kita enggau pengering. Enggau pengering kita sebagai pemuda-pemudi nya. Nya alai kita orang ke ngiring sekarang selalunya peluh, pelompatlah. Kita agi kering baka kami sida talent tu. Maju ke depan aja kami sebuat. Kami sida apa nado ni. Ke depan tu, ke depan. Ni alah merejuk agi baka orang, baka kita ti muda mudi. Berat. Dan kita sebagai pemuda, agi energi kita. Okay. Agi agi mayuh energi. Guna ke semuanya. Peluangnya ngambil ke lebuh maya kita. Nyo datai baka kami tu. Nyenesal kita. Uji lah ku guna peluang maya Kita yang medak bala anak kita. Medak bala muda mudi maya Ngiring. Uji ku guna maya masanya kita. tang udah nadai agi. Nya le guna ke? Ha? Munyi ke bula ke nusi kita ngai kita ninga lagi. Mai akan muda mudi suba kita ngai ke belanda ninga tu bekenya ni. Ha? Nya le guna ke energi kita dia tu untuk muji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nyadi iya ke terubah te nesal ati kedosa. Kedua, kereja pengawa ti terubah dikereja nuan suba. Ulang baru pengawa ke suba. Maksud diri tu iya nya mengulangi kereja ke baru lebuh maya pengerindu kita ke Tuhan nya agi benung angat. Amin. Enti zaman kami tu kelia. Maya aku bepangan laban agi begayap me kedua tang kami enda tang zaman ku enda datai bedia ba aku ku aku. Okey. Sampai ke begayap atau ke sampai ke bertulis surat. Kami sida ni step abang angka ampit kini lalu meli siti kertas A4 ia ke bisi berumut Bisi bau wangi ke macam-macam bau wangi nya. Lalu tulis dia ngau naka ulih nulis nya. Ngena pembaris nulis surat. Ha? Nanti salah keremuk buai gitu nya baru. Ha? Anang salah dia anang bisi bisi uh, laban ngai ngena ya ke nama namanya ngena nama namanya correction pad nya kami suba nadai ke main su main seret nya main ke

Baik nya indu, baik nya lelaki macha ya. Sium dulu surat nya. Nya, nya baru ya macha nya. Lalu dia meh lalu ati berkobar-kobar nulis ante ulih kena kuya semua dalam untak yang tadi sekali gus dalamnya tang mar meh tusah nulis ngena pembaris sampai ulih tembok mana. Jadi pengerindu meh nya cukup cukup enda nemu ko nusi nya. Arap kita ila ngasai ka bekeni ko pengerindu mula mula. Bekenya mega kita ngau Tuhan, kita perlu pulai baru ngau pengerindu ti kesuba nya ngagai Tuhan. Amen. Nanti kita muda mudi bedau macha bup kudus ari diatu bacha Okay, baca buku kudus nya. Rindu ke maca jaku Tuhan. Anak rindu meda komik aja. Anak rindu main game aja berhari-hari. Laban ko Tuhan madah buku kudus tu kan mai pengidup Enti game nyamai pengidup, enti komik nyamai pengidup. Teruslah. Tak ingat jaku Tuhan madah, nadai pengidup dalam game, nadai pengidup dalam cerita-cerita ke bukainya selain ari bup, bup kudus. Hello. Guna peluang nya. Uh, guna peluang. Kita ke meda live streaming mega guna peluang nya badas. Laban bisi maya ila. Ko Tuhan madah nyukai ku aku dalam bup kudus ke madah. Kita tusah maca bup kudus. Nadai bup kudus. Nyadi dia meh orang lapar aus ke Bup Kudus bebai nya. Kita enda nemu diatu ke orang norma baru sebenar ukai nor mungkin nya jaku orang diatu norma baru. Amat nya laban nya kita ngena bahasa ke diatu. Tang dudi-dudi ila. mungkin sepuluh taun akan datang enda beketu agi kitai. Mungkin lain agi style penyembahan kitai, gempuru kitai. Lebih teruk agi hari tu. Jaku Tuhan ku madah punya. Nanti kita meda dalam buku kudus deh. Kita baca dalam nanti kita meda dalam pemandang tu mayuh perkara-perkara ti bedau nyadi ti deka nyadi udah tu ila. Okay. besediaka pekara nya. Anang kita teruna-runa diatu. Okey. Ku jaku Tuhan ditu madah mega, enti enda tu peringatan, enti enda. Enti enda nesal ati, enti enda pulai baru ke pengawa ke suba nya. Okey. Tu utai ti nyadi. Enti enda. Hello. Enti enda, ku iya, bisi akibat, bisi utai ti nyadi ba kitai. Iya nya, Aku deka datai. Jesus empu datai. Nama pengawa iya? Ukai semina datai aja. Kan iya udah warning dulu tadi. Ngasuh nesal ati. Tang diatu iya datai. Iya empu datai. Enda perlu ngasuh orang. Tang iya empu datai. Ku iya, Aku deka datai, lalu enchabut, lalu nyabut, lalu ngambi. Lu ngerampas nama utai ke bisi ba kitai. Nama iya nya penuduk lampu. Penuduk lampu. Iya nya penuduk lampu enti kita meda ba zaman ba mai nya iya nya bisi siti kaki dian. Dian nya diduduk ke bas basiti nur. Angka bisi kita meda dalam TV lah ba aku neh dalam cerita-cerita nya. Diduduk ke ba dia. Okey. Lalu enti penuduk nya diambai, nadai enda duduk lah dian lagi kan. Tumbang, tentu tumbang deka resap tu. Bermaksud dasar ke nur nuan dia tu ia ke dikanal nuan dia tu Tuhan deka ngambai ia berkat-berkat ke disedia ke Tuhan ngelama tu nuan deka diambai ia nuan nyadi orang ke teruk nuan nyadi orang ke tusah

orang ke benama Adam kelak tu. Pasal jaku Tuhan tadi. Lebuh kaki dia nya dicabut. Dia kita nadai gereja, kita nadai pastor, kita nadai uh, namanya nadai jaku Tuhan ke datang kita, nadai mega ngasai ke kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kosong. Kita ngaji gereja, ngaji gereja, kita muji Tuhan, muji Tuhan, Kita baca buku kudus, baca buku kudus dan kita nadai asai ke ulih ngemuas ke hidup kita. Kosong. No feeling. Nya meh pama Tuhan nadai pada dia. Pama Tuhan dah ngambil nya kita. Dalam beberapa bulan tu, kitai nadai ngagai gereja. Kitai semina mena live streaming aja. Kita nak bertemu orang ke ngelak ngau kita ngelama tu. Tak mungkin bermasa ke datai lah. Mungkin lebih teruk lagi. Dan kita sebagai orang terap guna ke kesempatan tu. Ngau nak kau uliah. Guna peluang ke bisi ini. Amin. Dia nyak. Nya utai ke nyadi. Nama utai ke nyadi? Kenu ko orang ke menafsir uh, kitab atau ke bup wahyu tu. Uji giga dia bak tanya Alan. Uh, namanya bak uh, Google nya. Begini ko keadaan munua Ephesus nya dia tu. Nyadi temawai aja dia tu.

Okay. Nadai biak lagi. Laban nama kebuah? Laban Tuhan udah ngerusak. Jadi kita ngai gereja kita dirusak. Kita ikak ke gereja kita terus berdiri teguh. Amin. Siti hal, siti utai ke perlu diperhati kita. Orang tau ngerusak bangunan gereja. Tang orang enda ulih ngerusak pengarap orang gereja. Amin. Amin. Amin mudah mudi. Ia nya pengarap kita tu enda ulih dirusak. Tubuh kita tu dah dirusak. Ko Tuhan madah, anang takut ke mensia kena membunuh tubuh tang enda nemu munuh semangat tang nangi ke Allah Taala ti nemu munuh tubuh, nemu mega munuh semengat kitai. Muai semengat kitai ngagai api neraka. Nya ke perlu dikenangi kitai. Orang ulih munuh tubuh kitai. Tang orang enda ulih munuh semengat. Enda ulih enda ulih ngasuh semengat kita muai semengat ngagai api neraka. Enda ulih. Semina Tuhan aja ti berkuasa di atas tubuh enggau di atas semengat kitai. Dua-dua. Nyalai sebagai orang ti arapka Tuhan guna meh peluang ke bisi. Nyadi, nama utai ke dipelajar kitai ari jaku Tuhan tu? Iya nya aram meh kitai pulai ngagai pengerindu kitai ke terubah nya. Aram meh kitai ngereja pengawa ke Tuhan nya ukai semina ngereja sampai kita lelak tang kita ngereja nya lelak tang kita ri rindu. Ukai semina kita lelak ngereja nyengkau pengerindu tang mega ngau ati ti tan. Ngau ati ti lantang. Mulia ke nama Tuhan kitai. Amin. Ukai nyumbung ke diri. Oh laban aku ngereja tu. Laban aku pemeri eh, nama nya nama macam-macam utai ke diri. Disebut kitai naik buah. Dan kitai puji nama Tuhan lapan ku ulih meri, lapan ku ulih ngereja tu untuk gereja untuk Tuhan. Amin. Amin. Beri mulia ke Tuhan kitai. Haleluya. Kerja nya ngau penuh pengerindu. Ukai ngau mutap. Ukai ketegal alas Ukai ketegal nama-nama nya asal-asalan, ukai ketegal kewajipan kitai. Ukai, tang kitai perlu ngereja nya enggau penuh penga, pengerindu. Haleluya. Okey, itu kita dekat bersampi. Pengiring kita dalam bersampi. Apai kami di surga, terima kasih ke jaku nuan tu cukup pada sempu kami. Ianya dini nun ngasuh kami pulai ngagai pengerindu ke terubah. Ampunka penyalah kami. Kami nesal ari semua penyalah kami, Tuhan. Ke udah digaga kami ngelama tu kena ngerindu kati Nuan. Kami ngaku lebuh maya kami ngereja semua utai taja penyentuk ke kami lelak sekali pen tang utai nya ngada reti tegal kami ngereja nya ukai tegal ti rindu tang tegal kewajipan ketegal adat gereja. Nyalai Tuhan kami besampi ajar meh kami ngereja semua pengawa ngau pengerindu. Laban nuan ngereja semua pengawa dalam dunia tu ngau pengerindu mega. Saup gereja kami Tuhan. Kering ke kami. Awak ke kami ukai semina mending ke jaku nuan tu. Tang kami ngerejanya. Laban munyi ke jaku nuan madah tadi mega. Enti kami menang, kami deka bulih pengidup. Kami deka makai tauka kami deka ngirup ai pengidup ko dah disediaka Tuhan ngagai kami. Nyalai saup kami tuan kering ke parap kami. Semua bala raban nuan ke bisi ditu, semua bala raban nuan Tuhan ti ninga ke jaku nuan pagi tu ba dini-dini endur.